Salam, gadyrly watandaşlar, salam, mähriban ildeşler. Gününe görşüňiz ýaly, oktýabryň 14-i. Bildiriş berşimiz ýaly, käbir watandaşlar gelipdirler, beýleki döwletleriň hem tandaşlary gelipdir bizi goldamaga. Olara-da ullakan sag bolsun aýdýarys. Bu gün ine Birleşen Milletleriň öňünde ýygnanyşdyk. Hem öz globalnyý problemalarymyzy aýtmak isleýäris. Şu günki gün meniň elimdäki saklap duran ine suraty görýänsiňiz, Merdan Muhammedow Türkiýe Respublikasyndan gizli ýagdaýda, ogurlandy. Onam hemmäňiz bilýäňiz, bu gün ine biz Birleşen Milletleriň öňünde ýörite şu problemalary aýtmaga geldik. Goý geçen e, köçeden geçýänlerem bilsin, e, Birleşen Milletler guramasyndaky oturan ýa-da boş edara diýip atlandyrýan, şu boş edarada oturanyňam ählisi goý eşitsin, görsün, e, Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky korrupsion döwletleriň edýän pyssy-pyjurlyklary barada şu gün gürrüň bermäge geldik. Ine, görşüňiz ýaly, plakatlara gowy üns berersiňiz. Türkiýe bilen Türkmenistan gaz, nebit alyş-beriş edýärler, adamlaryň jany bilen. Görüp otursak, gaz bilen nebit adamyň ykbalyndan, adamyň durmuşyndan, adamyň janyndan has bir wajyp, has bir gymmatly. bir zat bolup dur. Biz ine şu gün şu zatlary ählisini aýtmaga geldik. Merdan Muhammedow iki müň ýigrimi dördünji ýylyň onunjy iýun aýynda tutulýar. Hilegärlik bilen köçä çykarylyp, ondan soňam saklanýar. O ýerden hem bilşiňiz ýaly polis çagyrýarlar. Ramazan baýramy sebäpli birnäçe gün geri gönderme merkezi diýilýär-dä Türkiýede, şonda saklandy. Bäş-alty günläp şol ýerdenem jaň etmäni başardy. Bir hilegärlik bilen, eýlelik-beýlelik bilen jaň edip bildi. Emma Türkiýäniň şu ganly işlerde gaty eliniň bardygy Merdan Muhammedow sebäpli orta çykdy. Indi bu günden eýlägem Reşit Meredowyňam ady giňden ýaýrajakdyr dünýä möçberinde. Onuň hyzmatyny edip ýören hökümet diýip özüni atlandyrýan ýalan hökümetiň ýaran ýalan hökümeti ýöredýäninden hem ýaňky Berdi Muhammedowlaryň taýpasynyň hem atlary, neberesiniň atlary, başga ýene-de kimleriň eli bar bolsa, olaryň hem atlary şol ýigrimi altynjy iýun gijesinde ogurlap Merdan Muhammedowy ogurlap äkiden Guwanç Awezowyňam ady giňden ýaýrajakdyr, bularyň suratlary bilen bile çykjakdyr. Beýleki ogurlanan oglanlaram, gyzlaram ýitirim edilenler ýagdaýyny bilemzok, sebäbi yzyndaky adamlara informasiýa goýmana olarda mümkinçilik bolmansoň, Olar gös-göni ýitirmedildi. Emma Berdan Muhammedow soraga çekilýär. Soraga çekilende şonuň kimler bilen hatlaşandygy, kimler bilen ara baglanyşygy bolandygy, kimler bilen telefon arkaly gürleşendigi, şol gürleşen adamlaryny soraga çagyrdylar. Şol soraga çagyrylan adamlaram bize gürrüň berdi. Näçinji statýalar? Bir ýüz segsen üçünji statýa, bir ýüz segsen bäşinji statýa, bir ýüz togsan birinji statýa, üç sany statýa bilen şul oglany gürüm-jürüm etmek islediler. Emma bize gelen maglumatlara görä, ähli ýöňkelýän günäleriň hemmesi ýalan. Ýaňky üç sany adynagzan statýalaryň bolsa, Jenaýat kodeksiniň statýalary. Bularyň hemmesi toslama, hiç kim hökümetde agdarylyşyk etmek islemedi, bul oglanyň diňe aýdan ekranda aýdan zatlary siwilizowanyny döwlet gurmaly diýdi. Olary agdarmaly, ýa birini öldürmeli, ýa birini sürgün etmeli, ýa janyna kast etmeli, ýa ýaragly topulmaly diýen gürrüňleri hiç wagt agzamandy. Terrorizmi hiç wagt goldamandy. Diňe aýdan sözleri. Hökümede garşy bularyň eden pyssy-pyjurlyklary, bularyň korrupsionny edýän işleri, hemmesini sanap-sanap berdi bir-birden. Merdan Muhammedowymyz on ýedi ýaşynda, ýaş entek ýetginjek oglan wagty mekdebi gutaryp Türkiýä gelenden soň, on iki ýyllap Türkiýede ýaşady, legalny ýaşady, iki sany uniwersitet bitirdi, bäş-alty dilde gürläp bilýän oglandy. Ähli Kuranam sahypama-sahypa, aýatma-aýat Süreme süre terjime edip berdi ekranda. Buňa-da garşy ine e, Türkmenistanyň hökümeti e, özüni ne goşa dyrnak içinde hökümet diýip atlandyrýan terror topary bolsa bu oglany ýygnady. Diýmek, ullakan döwlet bolup bir şuň ýaly ýaşajyk oglandan gorkan bolsa, diýmek hökümet ýok. Şuny gizli ýollar bilen ogurlap äkiden bolsa, diýmek hökümet däl-de mafiýa bolýar. Bul oglanyň elinde pasporty ýokdy dokumentleri hiç zady ýokdy tutulan güni hemme dokumentlerim öýünde ondan nädip buny legalny ýollar bilen çykardyňyz türkmenistana ony diňe özleriniň gara ýollary bilen çykaryp bilýärler hususy samolýotlar bilen äkidilen bolmaly ine häzirlikçe men sözümi ştaýda tamamlaýyn ine aýtjak zatlarym gaty kän ýöne bul oglany Beýle gürüm-jürüm etdik diýip, eliňizi ýuwaryn, işem ýapylar, hiç kimem sesini çykarmaz diýip pikir etmäň. Words of support to this group I've joined today for the peaceful demonstration and we stand for the democracy and stop violating